Schéine gudden Owend. Jo, wa mer wëlle gutt Leit an der Aarbechtswelt hunn, da musse mer och gutt Schoulen hunn. Eis Schoule musse fir jiddweree Chancëgläichheet bedeiten. Mir kënnen net an deem Moment, wou mer hei sinn, aneschters do fueren. Mir mussen dat kënne garantéieren. A fir dat kënnen ze garantéieren, mussen eis Schoule gratis sinn a bleiwen. Si mussen accessibel si fir jiddwereen. Et kann net sinn, dat d'Schoule privatiséiert ginn an dat just déi Leit, déi vill verdingen, sech dann och déi beschte Schoulen an déi beschten Enseignements spart kënne leeschten. Mir sinn och der Meenung, dat d'Kanner e Recht drop hunn, zesummen an enger Schoul eduquéiert ze sinn an dat déi beschte Wee dofir wär, en Tronc commun ze hunn. D'Hélène D'Helene Lange Schoule zu Wiesbaden huet dat scho jorelaang bewisen. Dat heescht, do muss een d'Rad net nei erfannen. Dat ass fir eis enorm wichteg, dat d'Kanner och a Cycle vun zwee Joer zesumme kënnen opwuessen an dat ganz Equippen sech ëm déi Schüler a Schülerinne këmmeren, dat net een eenzelnen Enseignant oder eng Enseignante do als Alleinkämpfer virun enger Klass steet. D'Schüler sollen zu autonome Perséinlechkeeten erzu ginn, déi kritesch denke kënnen, déi Saachen, déi se liese kënnen, hannerfroen, déi kënnen nokucke goe vu wou déi Saache kommen, déi sech hir eege Meenung bilde kënnen. Mir hätte gär eng Gesellschaft, déi dodrop opgebaut ass, an net Leit, déi mat Ach und Krach hei no liese kënnen a schonn iwwerhaapt Messagë net verstinn. D'Schüler sollen doniewent awer och mat Freed an d'Schoul goen. Dat heescht, den Enseignement muss esou opgebaut ginn, datt se an engem spillereschen Ëmfeld léiere kënnen. An dat, well nach ëmmer den Décrochage scolaire an d'Lut geet. An e geet nach ëmmer an d'Lut, haaptsächlech bei auslännesche, defavoriséierte Jongen. An dat kann et einfach net sinn an eisen Aen. Ee ganz wichtegen Thema bei eis am Land, vue datt mir e klengt Land sinn, e ganzt klengt Land, mee awer, mir sinn all Dag konfrontéiert mat minimum véier Sproochen, eis Lëtzebuerger Sprooch, op déi mer ganz vill halen an déi mer ganz gäre schwätzen, Eis däitsch Sprooch, an deeër mer alphabetiséiert ginn am jonken Alter, direkt d'franséisch Sprooch, déi hannendru kënnt, déi mer brauchen, fir iwwerhaapt kënnen en offiziellen Text ze liesen, e Gesetzestext ze liesen, einfach eis Sprooch vun der, vum Gouvernement. An dann d'Englesch, net aus, net ewechlee ze denken, eng Weltsprooch. An dann kommen awer meeschtens nach eng, zwou Mammesproochen bei eisen auslännesche Kanner dobäi. Dat heescht, eis Kanner si konfrontéiert mat zwësche véier a sechs Sproochen. Dat soll eng Chance sinn an net e Been, dee mer eis stellen. Mir mussen endlech léieren, datt mer eis net musse besser kënnen Däitsch schwätze wéi en Däitschen, besser Franséisch wëlle schwätzen a schreiwen a liese wéi e Fransous an Englesch besser wéi d'Englänner. Nee, mir mussen einfach de Sprooche verschidde Valeure ginn. A mir mussen de Schüler kënnen an deene Kompetenzen, datt se sech do kënnen orientéieren, datt se net an all Sprooch mussen den Top hunn, dat soll wierklech eng Chance fir se sinn. Fir dat Ganz awer kënnen ze schmäissen, brauche mer engagéiert a gutt Enseignanten. Mir hunn am Moment eng Penurie. Firwat? Well de Beruff ass e schwéiere Beruff. Den Enseignantsberuff, een, deen e gär mécht, ech maache mäi Beruff mat Leidenschaft, gëtt vun Dag zu Dag méi schwéier. Et sinn ëmmer méi Problemer, déi op eis duerkommen. Mir hunn eng immens grouss Aggressivitéitsrat ënnert de Schüler. Mir hu ganz vill Dyslexien oder aner Dysen ënnert de Schüler. Mir hu ganz vill Comportementsstéierungen ënnert de Schüler. Dat kann net een alleng stemmen. An et kann och net nëmme sinn, datt den Enseignant Fachwëssen iwwermëttelt. Dat ass scho laang iwwerlieft. Niewent dem Fachwësse muss den Enseignant nach ganz vill aner Kompetenzen hunn. E muss wëssen, wéi e seng Methodenvielfalt asetzt. E muss mat den neie Medien eens ginn. E muss virun allem eng Perséinlechkeet hunn, wou en och mat Kritik kann ëmgoen. E muss och d'Pluralitéit vun eise Schüler verstoe kënnen. E muss eng Empathie hunn. ouni awer ze vill large ze sinn, e muss och eng gewësse Rigueur hunn, dat alles kann en eelsten Enseignant an esou enger Welt net hikréien, an esou engem Land, an dofir ass et ganz wichteg, datt mer Equippen hi hunn, wou een deen anere stäerkt, datt mer eis Teambilderen hunn, datt mer zesummen un engem Strang zéien. Dofir misst och do op der Uni muss gekuckt ginn, wéi deen Enseignement beschtens geleet gëtt. An dowéint, léif Leit, brauche mir keng Politik, déi all fënnef Joer mat engem neie Minister vun enger neier Foire d'Schoul wëll reforméiere vu Grond op an der Schoul einfach keng Chance gëtt, déi Reformen, déi do sinn, déi zum Deel gutt sinn, fir datt déi gräifen, fir datt mer emol kucken, wou déi hiféieren, fir datt mer mer d'Lupp huelen, eng Evaluatioun maache vun deene Saachen an d'Schrauwen do dréine ginn, wou se ze dréie sinn. Dat brauche mir wierklech net. Merci fir d'Nolauschteren.